Amammerɛ yɛnto ntwene, amammerɛ yɛntoto no ase, amammerɛ momma yɛnsɔ mu yie. Yɛn nananom ansom bosom te sɛ sɛdeɛ Akristofoɔ binom ka no. Yɛn nananom tenaa ase na awareguo nni wɔn berɛ so. Aduane a merewie yi, yɛfrɛ no sunsumansa. Ebinom frɛ no mmarima bi a. Ɛno na mede ato m'anum na meyɛ m'adeɛ nkakra nkakra amammerɛ kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mɛtumi agyina na maka nokorɛ. San kɔfa tete nokorɛ abusua panyin nie. Yɛfrɛ me Nana Ɔkogye Aman Yaw Nunsin. Tie me din no bio. na ebinom nim me sɛ wɔfrɛ me Ɔsɛnkani Yaw. Edin a mmeranteɛ no hwehwɛɛ mu a wɔde maa me m'akonnwadin seesei yɛ Nana Ɔkogye Aman Yaw Nunsin. Nneɛma a ɛrekɔ so wɔ mframa mu no, ɛma me bo fɔɔ me titiriw. Yɛn nuabarima Owusu Bɛmpa, ɔno na ɔsee. ɔyɛ Reverend Doctor Owusu Bempah. Me deɛ me nhu no sɛ ɔyɛ Reverend Doctor Owusu Bempah. Ma me fa saa akonya wei so na me nkyɛ otumfoɔ sɛ etutu aba biom. A ɔte sikegu akofi soɔ. Ɔbrempɔn, nana, ɔde hyeɛ. Ɔnana, ɔwɔ faase. Me ma wadwo. Esuma nkwa ahene, baafoɔ. Me ma wadwo wɔ baabi a ɔwɔ biara. Ane. Mefa saa akwanya wei so na makyia Apostle Kwadwo Osafo. Wasan ayɛ n'anwanwadeɛ no bio, wasan ayɛ teaseɛ nam foforɔ. Apostle, baabi a wowɔ biara, mema wo adwo. Mm. Mɛkyia me Coco Muncho, na ansa na no, san kɔfa tete nokorɛ abusua no a ɔwoo wɔn no, a ɛnora yɛdii akwasidɛɛ fɛfɛɛfɛ no. Mefa saa akwanya wei so kyia wɔn mu biara na matea me coco mu nco no, Nana Hemaa ama agya baa. Barima bi a wayɛ yie, barima bi a watu pon ho no, na ɔbaa pa taa n'akyi. Yɛnka sɛ barima, ɔbaa bi a wayɛ yie no, barima taa n'akyi. Daabi. Ansa na mɛtumi agyina aka nsɛm akɛseɛ weinom no, na ɛyɛ Nana Hemaa ama agya baa. Nana, mema wo adwo. Mekyea Bra Martin, ɛyɛ a kyea Bra Martin ma me. Ka kyerɛ no sɛ ne gyaa no. Aane, mekyea no papaapa. Anwummere yi, yɛasan ba mframa mu, yɛhyɛ mo bɔ sɛ yɛnna mma obi ada bi. Na akwadaa a ɔse ɔma ɔmaame nna no, ɔno nso bɛtoa mpa ne nto. Sɛ owusu bɛmpa sɛ ɔne Avraham Wose enya, ɔne Common Sense Famre enya, ama Igwe ne asɔfoɔ binom akɔtae n'akyi, Kumchacha nom tae n'akyi a, mese Avraham Wose, ɛnyɛ ɔno na wabɛbɔ me paa, ɛnyɛ ɔno na wabɛka asɛm bi akyerɛ no. Me ne ne nhyɛ nnɛ nni nkɔmmɔ biara ma ɔnka nkyerɛ me sɛ Nana Ɔkogye Aman bɛtae m'akyi, but me ankasa ankasa mefiri me pɛ mu. ɛna makɔ tae Avraham Ohyɛ akyi common sense family me gyina mu amammerɛ ɛne amanneɛ ɛne atromuadeɛ yɛde gugu akwan mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ 2020 yɛne owusu bɛmpa me me tu na ne din ase wɔanyi ansen me a manyi asen no me mma no edin biara mammɛto owusu bɛn pa no, ɛno ne ne din, ɛno na ɛyɛ akan din, Reverend ɛnyɛ ne din no no. Yɛwoo no no na yɛmfrɛ no Reverend. Doctor, yɛwoo no no na yɛmfrɛ no Doctor. Edin a yɛde nim no anaasɛ Asantefoɔ berɛ a ɔtenaa Kumase Akwatia line no, mepakyɛw, na edin a megye di sɛ yɛde frɛ no yɛ Owusu Bɛmpa. Ɛno na ɛyɛ n'Akan din, ɛyɛ n'Asante din. Memaa no nne nnan sɛ ɔmmra mframa mu na ɔmmɛda nneɛma bi adi, deɛ nti a ɔgyaa ne yere a ɔdi kan, deɛ nti a ɔgyaa ne yere a ɔtɔ so mmienu, deɛ nti a ɔgyaee ne yere a ɔtɔ so mmiɛnsa. Ne yɛse obi ba bow ama woasu a, na ɛse sɛ woankasa ankasa, ɛnte sɛ woankasa ankasa woatua wo su mu na woresu. So nsa na adenteɛ, nti kɔ owusu bɛmpa. Neɛ na mehwehwɛ afiri ne hɔ ne sɛ, sɛ ɔse ɔyɛ nation prophet, na ɔno deɛ nkorɔfoɔ ho nkɔm na ɔhyɛ sɛ wei bɛwu. Kwabena, ɛm sɛ wo nsa aka, Ebinom nso so ayɛ research de abɛto hɔ sɛ twenty twenty yi a yɛreba abɛwura mu yi, saa ne nkɔmhyɛ fon no, ne nkɔmhyɛ torɔ no, ne nkɔmhyɛ no a ɛmfa kwan mu no, yɛmpɛ sɛ ɔba abɛhyɛ nkɔm biara afe wei deɛ, ɔnnyae mma ebinom na wɔnhyɛ nkɔm. na ɔno deɛ ne nkɔmtorɔ no yɛmpɛ, ne nkɔmfo no yɛmpɛ, ne nkɔmhyɛ tantan no yɛmpɛ, nkɔmhyɛ a ɛfa owuo ho no, yɛmpɛ sɛ yɛbɛte bi afiri owusubɛmpa anim. Me, afe wei, sɛ owusubɛmpa nnim na ɔnim na wantie nea nananom reka Mefiri aseɛ reyɛ n'ayie, enti na mahyɛ atade tuntum no. Wohu sɛdeɛ adeɛ nteɛ? Ɛyi ayie atadeɛ na ɛhyɛ me no. Sɛ ɔnim na ɔnim na ɔnim na ɔbu nananom asɛm so a, ɔno, mepɛ sɛ ɔkɔgyina. asɔredan mu thirty first night na ɔno ankasa ankasa ɛnhyɛ n'adaka ɔnhyɛ ne nsa ma aseɛ efisɛ ɔni ba ɔni ba yɛ kɔɔ sunsun wiase wɔn na ɛyɛ wɔn sɛ wɔn kɔ sunsun wiase yɛn nso yɛwura nananom huhun mu no yɛhu sɛ ɔyɛ saadwe na adeɛ no ɛm sɛ ɛwɔ fie hɔ. Ne nuabaa a wɔfrɛ no Abena a ɔyɛ hairdresser wɔ Akwatia Lai, ɔno nso nwoo da. Ɔno ara ne nuabaa. Masa, Masa, mese o, wo suban pa, mekita no wanted o. Me, ɔkyena sei, ɔkyena sei, a before sɛ anwummere sei a ɔbɛkɔ akɔhyɛ saa ne nkɔmtorɔ fon no. So ɔsɛ ɔno deɛ no biribi reba abɛyɛ kɔkɔte a na ne to rekeka no? Ɔno no, wayɛ ne ho sɛ odwanfunu no, ɔnsuro sekan. Nanso metoo nkra de maa Owusu Bɛmpa sɛ, Sɛ onim dua foro a, yɛmforo bankye bia. Sɛ onim dua foro a, yɛmforo onyina. Ɛna ɔde nna afoforo afoforo Yɛmmua no wɔ ɔman yi mu. Yɛnka n'asɛm wɔ ɔman mu. Ɔno ɔse ne body no ekita no no body no yɛ fia o nso akoma no ɛda ne mu ɛyɛ stubborn heart. Ɔyɛ stɔ ɔ n'akoma no yɛ stubborn. Ne body no yɛ fia nanso n'akoma no ɛda ne mu no ɛyɛ stubborn.
Obi yɛ stubborn sen o. Owusu bɛba. Odin no no dɛn doctor dɛn reverend Woyɛ Reverend. Obi a wagyae mmaa mmiɛnsa, wo wobɛtumi ayɛ Reverend? Eh? Obi a wo nuabaa ɛnwo, wontumi mmoa wo nuabaa na wankasa nso so woyɛ saadwe, wososo wonni ba. Sɛbisɛbi mprɛduasa, sɛbisɛbi mprɔha, anka wei deɛ anka yɛmfa nnya. Nanso nka nea ɛyɛ me tan na ɛyɛ me abofono ne sɛ, Obi sɛ ɔbɛguaa wo Jesus Christ. Jesus Christ ɔyɛ ɔɔfa. Ɔfiri w'abusua mu. Wonnim no. Ɔfiri ɔfiri Kumasi, Akwatia line. Abusua no a ɔfiri mu no, Jesus Christ ɔ, ɔ, ɔ, ɔ, ɔyɛ w'abusuani. Na wo na wobɛko ama Jesus Christ. Wo na wobɛko ama Nyankopɔn. Wo na wobɛko ama w'Awurade no. Onyame no a wodi n'akyi no, wo na wobɛko ama no. wo ne egue sɛ ɛ twenty twenty mo ne yɛn masa masa wo taaki wo nan mu bɛbu abɔfra wo ne panyin bɛko o nanso wi deɛ mu yɛn nyaa abraham wɔ se ɛma mo efisɛ nyɛ ɔno nko ara me ebusua me da ano yɛfrɛ no san kɔfa tete nokora ebusua menyɛ common sense family ebusua dabi menyɛ common sense ni. Me abusua a meda ano no, mene abusua panyin a meda abusua no ano. Wɔn sɛ dade nteɛ, aha, Kwabena, wobɔ nkɔmhyɛfo a owusu bɛmpa hyehyɛeɛ na memmra akwatia lai a ɔtenaeɛ na ne nua baa abena ɔde n'esan akɔsan abena sista abena mesrɛ wo Wo nua barima na de na esan abesan wo. Ɔkyena, nea yɛɛyɛ a Madalyn gyae owu su bɛn pa no, ɔkyena, ɔkyena, before the May 12, na me wie me me dwumadie no wɔ ha, na ma tu me car. na makɔpɛ yɛfrɛ sɛ buzia road hɔ baabi atɛ na sɛ owusu bɛmpa sɛ ɔyɛ bɛrima na ɔno ɔbaako gyina n'asɔɔ dan mu ahyɛ nkɔm a na na na ɔkogye aman me nko ara mɛnwura n'asɔɔ dan mu hɔ ankɔgye Mike no amfiri Owusu-Bempah nsam ammobɔ no fomframa a, Thirty First Night, ɛbɛyɛ boogie wɔ Busia Road, ɛbɛyɛ boogie wɔ Ɔdɔkɔɔ, ɛbɛyɛ boogie wɔ Kwanta no so, na. Ɛsɛ w'ani, ɛnsɛ sɛ woka. Yɛn, yɛrekɔ akɔpie wɔ hɔ. Me nko ara na mɛkɔ. Me, me ne me body guardfoɔ nkɔ. Wɔn sɛ dade nteɛ, ɛno na nananom de gyaa yɛn. Wɔn sɛ dade nteɛ, mebobɔ no fomfam na mayɛ na ayie because ɔno nkɔmtorɔ papa kɔbra wawie mepakyɛw bɔ ne yɛntie bɔ bɔ bɔ

Ɔde aduro. Yɛn nyinaa nim sɛ ɛyɛ ex president John Agyekum Kufuor. I think just two or three days ago koraa ɛna wɔdii ne eighty fifth eh eighty first sorry eighty first birthday Eighty one anaa years. eighty second o sɛ dɛn birthday.
Owusu Bɛmpa ɛkaɛ sɛ Nyankopɔn ayi akyerɛ no sɛ eh John Agyekum Kufuor wɔbɛfiri mu. The year has um let me see the year has roughly eh two weeks more to end. Nti no yɛnnim sɛ wei bɛsi within the two weeks no deɛ a but um ɛno ne nsɛm a ɛda hɔ. The second one a wɔde baeɛ no prominent people no ara wɔsan nso se the ex-first lady from the same political party na kyerɛ sɛ wɔma yɛte aseɛ sɛ this year John Agyekum Kufuor

Aberanteɛ bi a ɔwɔ Pinsa FM, medi wo ho yaw bebree sɛ wode wo ho akɔbɔ Owusu Bɛmpa sɛ woyɛ sɔfoɔ ma no. Mekae din no a mɛbɔ, ɛnkɔsi ɔkyena mɛbɔ. Wose former president Kufuor ɔbɛwu, ɔnwuiɛ, ɔda so te ase. Aka Ɔkyena yɛ thirty first eh ɔnwu yɛ ne yere ɔno so nwu yɛ na me nua owusu bɛmpɛ yi mese woamu no atɛntɛwuo tua wo to nti afe wei medeɛ mesrɛ wo nkɔhuri ntrɛ gya Nyame na na ɔkogye aman. Sɛ wobɛkɔ akɔhyɛ nkɔm a, ɛnneɛ hyɛ nkɔm fa w'ankasa ankasa wo ho sɛ woreba abɛwu. Enti w'asɔre no, asomasi nhwɛ akyire, asomasi nhwɛ akyire, efisɛ wonni yere, ɛna wonni ba. Enti wowu pɛ a, asɔre no bɛgu ahosu bɛ ba wankasa nkasa o sɛbi sɛbi sɛbi mpere duasa sɛbi sɛbi mpere ɔha o ni okɔte mu ba o ni w'asene mu ɛba o nuabaa abena a ɔyɛ hairdresser ɛwɔ akwatia lai ɔno soso oni ba nti ɛm sɛ adeɛ no ɛyɛ abusua yareɛ Me pa kyɛw me de wobɛsi sisi a hwɛ owusu bɛ mpa me se wa wate bi ehwia wate bi ehwia na wei no ɛyɛ kokobɔ nkɔmhyɛ a meme hwehwɛ sɛ wobaa kɔhyɛ ne sɛ wankasa nkasa mu no wobaa bɛwu ɛfisɛ animguaseɛ nkɔmmerɛ nyinaa ɛba abɛsoa wo na ɛnkyɛ sesei Kwabena wohu ɔwosu bɛmpa sɛ ɔnenam hɔ kora mpo a wada ne yarefoɔ ne nante ɛnyɛ fɛ n'anim dua no ɛnyɛ fɛ ɛberɛ a na meme nim ɔwosu bɛmpa ɛberɛ a ɔkɔ aburokyire na ɔde cars bi baa yɛ a yɛse ɔkɔ wia saa cars no ɛde baa yɛ na wohu ɔwosu bɛmpa na ne ho fɛ Saa bere no na ɔnyɛ tuntum sɛ saa bere no na ɔbirikyi te sɛ eh, yɛfrɛ no sɛ Igwe no. igwe a wabirikyi ara ma atɔ mogya mu na wo igwe wonim sɛ nsɔre egu wɔ europe na wose wobɛprotɛte ghana deɛ ghana yɛde asɔre na ɛkyekyere yɛ daabi Gold Coast akan bere a ɔman wei de Akanman adinnanom ne sika mpoano no, na ɔman wei na Kristosom wom. Na Kristosom nnim. Bere a wonnim adeɛ, mommra ne yɛnkyerɛ yɛnkyerɛ mo adeɛ, mommra ne yɛnsua adeɛ, na yɛmfa Yɛn nananom ahonhom a wɔde kyekyee kuro, wɔde kyekyee borɔno. Wɔn wu de maa yɛn. Na wɔn wu de maa yɛn no, yɛmpagya. Wobɛka sɛ Jesus Christ. Tete no, yɛn nananom, wɔnwu. Aberanteɛ nwu nyɛ akɔkoraa. Saa bere no, yɛn nananom, na obi nnyae ne yere. ɔwosu bɛmpa. Ɛnnɛ Ghana asɔfoɔ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ akɛseɛ agyaagyaa wɔn yerenom. Nea wɔnyaeɛ nso so no, awadeɛ no asomdwoeɛ nnim. Kristo ntumi nsiesie awadeɛ. Yɛn nananom a na wɔsom bosom no, na wɔn abosom no boa wɔn ma wɔtumi siesie awadeɛ. Awadeɛ no, mese mebɛtoo bi, mewɔ mfirihyia aduonum nsia. fifty six years mm mebɛtoo yɛ wonse wontumi nware na wo ba ɛsesa wo nneɛma ba a wo maame wo papa ɔma wo nna fie hɔ anadwo na enyimire na wɔn bɛsan asesa wo nneɛma de wakɔ wo kun hɔ ɛne wo kun akɔtena ase edi nkɔmɔ mpata bia wɔ hɔ a kyɛw pa bia wɔ hɔ a yɛapakyɛw ne ɛware kɔsi aseɛ ɛnɛ kristosom Kɔ AMA kɔhwɛ awaregyae yɛ wɔ hɔ. Court awadeɛ gu a ɛgu. Wedding awadeɛ na ɔsɔfoɔ reverend. Ɛn. Wona wo se yɛ doctor reverend ana reverend doctor owusu bɛmpa aware pɔre pɔre mmiɛnsa sɛ si a wo ne nam wei wo nni yere. Ɛna. Magdalene, Magdalene sɛ, Ɔkyena ɔbɛma me fast. Ɔbɛma me fast. Me nsa kaa Magdalene. Yɛkɔɔ honhom mu ɛne yɛn nsa kaa Magdalene. Ɛna mɛhunu honhom mu ɛna mɛhunu sɛ aane onua baa soso ɛyare o yadeɛ ne bi. Sister Abena mepaakyɛw bebree Sɛbisɛbi mprɛ aduasa wo nua bɛɛma na akɔ kan bɛka wo na nka wo deɛ wote wo baabi a wo dwen ho nanso akwatia lie obiaa nim sɛ wo nni ba wo nua wɔ wo suban pa nso so ɛnni ba ɛna ɔdwa nnipa asom ɔno deɛ ɔnhyɛ nkɔm sɛ ɔbɛware ababaawa sɛdeɛ Jesus Gabriel anaa Jesus Christ Mary woo no ɔbaabun mu no, anka ɔwo suban pa, kɔfa ɔbaabun no, hyɛ nkɔm sɛ wopɛ, wahu, nneɛma mmienu wei na mpɛ sɛ wohyɛ nkɔm fa ho. Owu a woba bɛwu. Wo ankasa ankasa wohyɛ saa nkɔm no wie pa a, na woakyɛ wo nsɛm aseɛ na wode ama members no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wowu akyi no, asɔre no bɛtumi atena ase. Anyɛ sɛ wowu pɛ a asɔre no bɛgu efisɛ wonni ba, wonni yere. Enti ɔwoso bɛmpa. Sika bebrebe no a wanya no, ɛna wo bɛɛma nso awu. Wo bɛɛma no nso ɛyɛ ketekete. Ɛno na uh, Madalyn ɛbɛdaa ho no, ohu sɛ wo bɛɛma sɛbi sɛbi sɛbi sɛbi mprɛ aduasa, sɛbi sɛbi mprɛ ɔha. Nkwalaa no mesrɛ mo, monyi mo aso, mo sisi mo aso. Ne kɔɔte ɛyɛ ketekete ketekete. Ne kɔɔte ewu. Ɔwo so bɛmpa kɔteɛ mu. Sɛ ɔse ne court nwui a, mepakyɛw mehia ne mma. Ne nua baa Abena nwoeɛ. Ɔno Owusu Bɛmpa nso so, ɔnwoe da. Ɔntumi nwo so da na ɔde akɔ asaman do. Twa twa twa twa, wei yɛapɔn ne ho kakraa bi. Kwabena, time no te ɛyɛ sɛn? Ae, mepakyɛw bebre. Yɛapɔn ne wo kakra bi. Aduru bɛdwo a yɛafoa atrema. Mepɛ sɛ mete meka kyerɛ owusu bɛn pa sɛ owusu bɛn pɛi mpakyɛw woso kora wusua osile macho na woyɛ na wose wokita stubborn heart no wokita ahantan ne dwɛɛ akoma no bra afe wei a yɛwura 2020 mu no ɛnyɛ wɔ afe Enti wodi agorɔ. Wobɛdi kan wɔ asaman do. Yɛbɛstate abɔnten asɛnka ɛfiri ɛ te sɛ second week of January na wo so yɛ bɛrima. On the eighth.
Eh, on the eighth. Mm. Ne yɛ starte abɔnten. Ɔkyena week eight Tuesday.
Yes sir. Ne week no. Ne week.
Eight. Eh.
Na yɛ starte abɔnten asɛnka. Wo so yɛ bɛrima. Ne mi deɛ sɛ maka kyerɛ ɔdeda. Ɔmo sɛ ɔmo fa akyɛw. Mam deɛ maka kyerɛ wo deda. O, hwan na ɛpa kyɛw ama wo wo suban pa? A, ɔ, obi a ɔkita dwɛɛ akoma. Stubborn heart.
Ɔsɔ, Stubborn heart ɔsɔ man. okura stubborn Ohia heart.
stubborn mind, old mind. Yesu na ɔdi n'akyi na nka sɛ mmua deɛ, Ah, ɛne ntia. masa, masa, masa.
Ɛna wɔn masa masa nti me deɛ mepɛ sɛ mese Abraham ose mɛtua no aduro na matete no aduro na wabuebue. Yɛbɛdware ne nhaban. Ne nhaban na
wabrem igwe na me nso mafɔ owusu bɛmpa mese manku owusu bɛmpa afe wei a na neɛ bɛka bɛsua. Ɔn, me, me mpɛ sɛ me, me, yɛbɛyɛ no wɔ dan mu. So ɔsɛ ɔbɛ attack yɛn phys, physical and, and spiritual.
spiritual. Enti me nso so, me wie ne ho adwuma yɛ ɛwɔ internal, eh, ɛwɔ spiritual. Aane. Na afei, me ne no akɔ gyina n'asɔre dan mu o, sɛ Independence Square o, sɛ stadium o, na ma, ya, ma, ya, ya martin ring. Wɔn sɛdeɛ adeɛ nteɛ, na yɛapɛ Levifoɔ ne judges na wɔn abɛtena ase na wɔn abɔ abɛn ama yɛn, na mabobɔ owusu bɛmpa fomfram na menhwɛ sɛ Jesus Christ bɛtumi abɛgye na wantumi anye no na mema ne knockout na ɔtɔ fam na wɔn antroo towel ɛngu ring no mu a ɛnoa ne sɛ mekoto no so a na mawie no wɔn deɛ na ɛfu na ɛbɛkɔ fie nti na mese wɔn hyɛ nkɔm sɛ ɔreba abɛwu, sɛ wannyae stubborn heart no, na nkɔm bɔne a wahyɛ, Chief Imam, yɛde Chief Imam bɛka ho, Chief Imam bɛwu, Sarebutu, ɔnwuiɛ, hundred years.
Ɔsɛ Lawrence nso ɛbɛwu. Lawrence nso bɛwu.
Lawrence, Kwabena, ɛno yɛde bɛhyɛ fridge mu, na Ɔse Nana eh, eh, eh, President former President Kufuor, Kufuor. Gentry Jant, Ane. eh, Kufuor ɔyɛ tuntum, Ane. ɔbɛdi adeɛ Ane. eight years, ɔne ne yere anyina, hwɛ hwɛ hwɛ nea ɔkyerɛ. Mepakyɛ wo, asɛm a wahu ntasɛm a ɛhia me a mebɔɔ wo kɔkɔ sɛ bɛyi wo ma adi kyerɛ a woanyɛ no ɛna meda no adi akyerɛ wo no. Mepakyɛ wo bebree. wonni yere, wonni ba, wo kɔte, ewu, wo kɔte, ɛyɛ keteketekete, ɛno sɛ wo kɔte na ɔde yɛ asɔre no. Ɛne saa. Oh, ɛɛ, ɛne. Mabra ne kɔte na ɔde yɛ asɔre no. Nɔkorɛ paa. Ɔwusu bɛn pa, ɔpagya wɔ Ghana ha papapapa na asɔre no na ɛwɔ ɛɛ Buzia Junction ɛɛ soro hɔ Akyire ansa na ɔretu aba eh, eh, Busia Road hɔ no, baabi a eh, eh, Zak no mu kɔ bubuu ne beebɔɔ no mm. a ne watch man no adwaneeɛ no, Kwabena wohuiɛ? Ah, wohu Oh, ma hu facebook a ah, wɔn show bi biara and the watchman ne yɛ dwane jesus christ dimi ntumi amproprete amproprete ne watchman no
Na ɔmo pa akyɛw na me asɛm a mɛka akyerɛ ɔmo a ɔmo pa akyɛw ne sɛ. Dabi dabi dabi dabi dabi kyɛw pa. Ɛnyɛ sɛ ebia yɛ tie o baa yɛ ka akyerɛ sɛ ɔmo nka nkyerɛ owusu bɛn pa ne sɛ deɛ ɔɔyɛ wɔ ɔman mu no ɛnyɛ dɛn ɛnyɛ ntɛ wɔ sɛ ogyae sɛ ogyae na yɛbɛ gyae ɛnyɛ sɛ ebia yɛ ni preaching o yɛ wɔ topics bebree ɔnom a yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛkyerɛ. But owu so bɛmpa no ɛɛdi ntra hann dodo. Ɛnti ɛwɔ sɛ deɛ ɔɔyɛ no mo kasa yɛ dɛn? Ɛkyerɛ no na ɔstɔpo ɔstɔpo nkɔm hyɛ. Sɛ ɔbɛhyɛ nkɔm a ɔnhyɛ ɔno ɛne n'abusuafoɔ dɛn? Ɛho nkɔm. Sɛ n'abusuani bi bɛwu a ɔnhyɛ ne ho nkɔm sɛ n'abusuani bi bɛ abɛyɛ dɛn? Ɛɛba abɛwu. Na Asantehene ne Warriors na ɔ wookɔhyɛ ne ho nkɔm sɛ ɔɔbɛwu a wo ti pɛn no no. Na wo wɔfa ne no, Nti- woyɛ Asanteni ba o. Nti yɛbɛsrɛ mo paa sɛ apa kyɛw no deɛ mompa owusu bɛmpa no kyɛw na ɔnyɛ dɛn? Ɔngyae.
Me Yɛpa se, mo kyɛw paa.
akwadaa Owusu Bɛmpa, ɔsɛ ɔpɛ ade kɔkɔɔ ahu a, yɛde Damramam bɛkyerɛ no wɔ Ghana ha. Ɔno na ɔ Me ba kyɛw bebree. Mede mo asi. Eh? Me, me phone number no, amanfoɔ frɛ me pɔpɔpɔpɔpɔ na

Wɔn se, Nyame biara nni hɔ. Nyame biara nni hɔ. Na sɛ Nyame nni hɔ a, wo na wobɛko ama Nyame? Si asɛm ara kwaakwa.
Nyame yɛ adom a next year me ne saa nkorɔfoɔ no wɔ war. God willing next year obi biara at war against these people a ɔbɛtena radio so anaa TV so akasa atia Yesu, yɛbɛ attack no spiritual and physical. Ɛyɛ. Oh, n'asɛm a ɔkaeɛ no, Ne nsɛm wei so na egyina a Nana Ɔkogye Aman Yaw no nsen, M'ani abere, Yɛfrɛ me Ɔsɛnkani Yaw, Menyɛ Ɔsomani Yaw. Ebia na ɛyɛ me, ebi nso a na ɛnyɛ me, na sɛ ɛnyɛ me a, na ɛyɛ me a, Ntɔkwa bi wɔ hɔnom a ɛyɛ hia a nsɛmfua yɛ he wotumi agyina mu na wo nso woako bi. Yɛka ho efisɛ ɔse obi biara a ɔbɛ attack Jesus Christ no, ɛna Jesus no nso yɛ attack no Mepakyɛw because wa sɛ, exist. sɛ yɛka sɛ Nyame nni hɔ a, mepakyɛw na abɛko ama Nyame? Sɛ yɛka sɛ Nyankopɔn nni hɔ a, mepakyɛw owu so bɛmpa wo na wobɛkasa, wobɛkasa ama Nyankopɔn? Wo na wobɛko ama Nyankopɔn?

Yɛda mo ase bebree. Monkyɛ na ɛnkɔdu ne hɔ. Na afe wei, warning kɛseɛ, ɛ, ɛ, nyitoɔsɛm a mede rema no ne sɛ, moammɛgyina a, n'asɔɔdan mu wɔ Busia Road hɔ ɛnkɔka sɛ obi bɛwu. Anyɛ saa nso na ɔbɛhyɛ nkɔm deɛ a, ɔnhyɛ ɔno ankasa ankasa ne wuo ho nkɔm. efisɛ biribi ba abɛyɛ no, ɔba abɛwu. Wɔn sɛ na ɛde nteɛ, efisɛ baabi a ɔbɛhyia na na ɔkogye aman yaw no nsin biara no, sɛ ɔno ankumi a, me mɛkunu. Aane.
Wɔn sɛ na ɛde nteɛ, ɔse IGP nom ne sogyafoɔ no nyinaa ɛntena nkyɛn.
Ɛwɔ ne rekɔɔde no, ɛwɔ ɔno n'anum. Eti wei yɛ yɛhyia a, Ɔwosu bɛn mpo a ɔntumi nnyina m'anim one second. Ah, masa mɛyɛ ne ɔyarefoɔ wei. Mema ne boɔ baako. Wei no nneɛma wɔ mu o. Maa sɛ ɔmo pɛ mu o, sɛ ɔmo pɛ mu o. Matete me nsa akyi nyinaa ɛna matua bi na masɛ bi. Ɔn sɛ mewe duawa bi wɔ m'anim. Ɔn sɛ dade nteɛ, mfakyɛw bebree. Yɛsiesie yɛn ho sɛ yɛbɛ ɔse physical and, and spiritual. Bam! Na na ɔkogye aman yaw no nsinie. Me na meda san kɔfa tete nokorɛ abusua no. Kwabena afei na ɔwɔ 19 years. Adwene ɛwɔ ne tirim ɛsiane sɛ yɛse kyerɛ me w'adamfo na menkyerɛ wo suban. Me ba, meka akyire koraa no no. Hmm. Ne nsɛm a ɛwɔ n'anum no, ɛnyɛ asɛm ketewa. Ɔyɛ badwen ma, efisɛ ɔne panyin nam. Nti nsɛm a mepusa no, ɛno na ɔretie bi a ɔde bi hyɛ ho a na ayɛ dɛdɛɛdɛ. Memmeda mo ase. Monhyɛ ma yɛn.
Monhyɛ ma yɛn.
Na sɛdeɛ moyɛ ne daa no, mo a mohwɛ yɛ wɔ YouTube, mohwɛ yɛ Gyataba, mohwɛ yɛ Nana Ɔkogye Aman eh, platform so no, meda mo ase papapapapapa. Yɛsi ha ɛda mo ase. Yɛda mo ase a ɛnsa da biara da. Aane, san kɔfa tete nokorɛ abusua. Mepa mo kyɛw bebree. Ɛ, yɛ, yɛ, wɔn sɛ yɛdidi wie. Yɛn kasa wie.
Yɛbubu ne tɔɔto tɔɔto. Asɛmpa ɛyɛ dɛdɛdɛdɛdɛ. Asɛmpa ɛyɛ tia. Nti wopɛ bebree a na mana a yɛabɔ no wofrɛ a wobɛnya nkyerɛmu no mɔ. Ahaa. Deɛ aka no yɛde ahyɛ fridge mu ɔkyena anɔpa. Sɛdeɛ yɛɛyɛ a Madalyn sɛdeɛ yɛɛyɛ a Madalyn ɛgyae owu so bɛɛpa no na ne nuabaa nso so ɛntumi nwo no wɔn sɛ yɛnya fat.
Akristofoɔ o, Jesus a wɔdi n'akyi a wɔn se wanyɛ bɔne. Na Nana wonim adeɛ baako a medwen ho a mente aseɛ. Wɔn se asubɔ. Yɛ phone no ɛte kɔ anaa ɛte kɔ? Ae, wɔn se asubɔ. Nana wotie? Metie. Wɔn se asubɔ. Yes sir. Obi a wayɛ bɔne na yɛbɔ no asu. Yes sir.
Nti sɛ yɛbɔ wo asu a na wabɛyɛ dɛn? Born again. na kyerɛ sɛ deɛ wowɔ mu no woayɛ dɛn atwam atwam ɔmo se jesus christ ba asaase wei so wanyɛ bɔne da na mebisa kristofoɔ nyinaa question sɛ obi a wanyɛ bɔne da ɛbaa no sɛn ne ɛbɔɔ yesu asu na kyerɛ sɛ ɔno nso wayɛ bɔne anaa ɛno so yɛ point o ɔmo se ɔnyɛ bɔne da o ɛna bible nso ama yɛte sɛ obi a wayɛ bɔne ne yɛbɔ no asu sɛ yɛmfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a ɔntumi nkɔ ahenni no. Saa. Enti na ɔno nso asubɔ na ɔkɔbɔeɛ no, na ɔkɔbɔ asu yɛ dɛn? Oo. Na kyɛ sɛ bɔne no adokoro no ara. Ɔyɛ ɔde na ɔwe apio. Ansɛ ndeɛ.
Kɔbena na ɔwe apio. Ane.
Ana.
Ɔyɛ wɔn.
Adeɛ ɔde kan ma ɔde nsuo yɛyɛ ɛyɛ apio.

Woa. Ɛno ansa na wɔde deɛ anya no aba. Ansa na wɔde deɛ anya no aba. Ɔse na wo deɛ. Wo oh oh a wohyɛ ayeforo adi. Wode nsa pa no asie abɛdu sɛsɛɛ. Wode nsa pa no asie abɛdu sɛsɛɛ. Ɔse Yesu nsɛnkyerɛnne mu deɛ edi kan. Edi kan. Ɔyɛɛ no wɔ Kana. Ɔde nsuo ɛdane nsa a na wɔn nom na wɔn boa ansa na wɔde deɛ anya no aba. But ɔno deɛ ɔde deɛ ɛyɛ no asie yɛ deɛ yɛnom a yɛbo no. Eti John eh Matthew eleven

Na wɔannidi. Na ɔnnom.
Ɔnnom. Na wɔse. Na yɛse. Ɔwɔ honhommɔne. Ɔwɔ ahonhommɔne. Wɔse onipa ba no baeɛ. Yesu Kristo baeɛ.
Wɔse ɔdidi.
Ɔbɛdidiiɛ. Na ɔnom. Na ɔbɛboeɛ.
Na wɔse. Na yɛse. Wɔse hwɛ. Hwɛ. Odidifoɔ. Ɔyɛ odidifoɔ. Ɛne ɔsanomfoɔ. Ɛne ɔsanomfoɔ.
Towgyefoɔ. Towgyefoɔ.
Ɛne nnebɔneyɛfoɔ adamfo. Ama saa nti asubɔ na ɔbɔeɛ no, na ɔyɛ ɔdebɔneyɛni. Na ɔbo. Aane. Wɔn sɛ Yesu Kristo ba yɛ wankɔsoa ohiani biara da. Dabi dabi dabi. Bere biara ɔpɛ baabi a ɔhɔ yɛ dɛn ɛyɛ dɛ. N'adamfo Zakeos na ɔyɛ towgyeni. Towgyefoɔ sika ɛna Zakeos de too ne pono. Mateo na ɔyɛ towgyeni ɛna ɔkɔsoɛɛ no. Ɔno bere biara no ne last supper ɔyɛɛ koraa obi osikani bi hɔ ɛna wɔn sɛ Jesus Christ. Ɛna adiyifoɔ nyina ɔmo wɔ bible mu a ɔmo wareeɛ no yɛn ho sɛ obi agyaa ne yere o ɔmo sɛ ɔmo follow prophet ne akyerɛkyerɛfoɔ na ɔmo wɔ bible mu no na deɛ me dwen ma me nte aseɛ no sɛ ɔmo sɛ ɔmo pɛ book a ɛntwa mu da ɛnso from genesis to ayi revelation no ɛyɛ nsamanfoɔ nko ara ho asɛm na egum obi abrabɔ a wabɔ ato a atwa mu no ɛno na edi akyire. Enti sɛ Solomon waree sɛɛ a, na wei nso ba abɛware sɛɛ. Enti wɔn se deɛ ɛwɔ mu a ɛyɛ papa no na wɔn di akyire. Na sɛ ayi ayi yɛka no sɛ owu so bɛmpa no, mehu odiyifoɔ ko a ɔyɛ dɛn? Ɔdi n'akyi. Ɛna odiyifoɔ bɛn na ɛgyaa ne yere wɔ Bible no mu? Ɛno nso so owu so bɛmpa. Abraham Oshane, Abraham, eh, common sense family, momfrɛ Abraham, ɔno na damfo no no. Ane.
Abraham, wadamfo no, mese waka ntɔkwa kyɛn. Bisa ne sɛ, odiifoɔ bɛn, dabi, ɔyɛ nadamfo. Ɔtwe ne mu tan. Yɛfa baako no. Ɔyɛ nadamfo. Ae.
Ɔwusu bɛmpa sɛ, ɔyɛ nadamfo. Ɛna Abraham osee nso sɛ owusu bɛmpa yɛ n'adamfo. Adamfo twa ne adamfo no yɛntwam. Yɛntwam ɔyɛ n'adamfo. Yɛmpene ɛma ɔmo ɔnyɛ aka yɛn honhom mufoɔ. Yɛn a yɛsom yɛn nananom ɛsom no yɛnyɛ aka. Yɛ yɛko koraa yɛbɛsiesie. Enti wei sei a yɛɛyɛ no owusu bɛmpa mpɛ ne ho asɛm dea. Enti. O, ɛ, Abraham ɔse, bisa owu suban pa sɛ, Odiyifoɔ bɛn na ɔresua no wɔ Bible no mu a ɔgyae ne yere? Abraham anaa? Abraham gyae ne yere. Daabi, daabi, daabi. Abraham n'ankasa aba mentumi nhu. Okay. Nti no.
Abraham,
mese, bisa, mepakyɛ ɔfrɛ owu suban pa sisi a, na bisa ne sɛ. Odiyifoɔ bɛn.
Odiyifoɔ bɛn na ɔresua no?
Yɛn nana Solomon se, yɛse ɔwaree ɛyerenom mmaako mmaako ahanson, ɛna ne mpenafoɔ yɛ ahammiɛnsa. Yɛante sɛ ɔgyaee baako koraa. Mpenafoɔ no mpo, wangyae baako koraa. Wannyae wɔn. Na ɔwo so bɛmpa deɛ ɔte sika a ɔyɛ Rev. Doctor Owusu Bɛmpa. Ɔ, ɔwaree ne yere a ɔdi kan. Wagyae no. Wagyae no. Ɔwaree ne yere a ɔtɔ so mmienu, wɔagyaa no. Ɛna ɔkɔ ware ɛto kɛseɛ, ɛto. Kyɛ sɛ ɛno na wɔfrɛ no tundra no. Wɔfrɛ no tundra. Ɛmaa na wɔto so.
Ae. Wɔte tundra, wɔn sɛ ne kaa ne tae ne soso. Nti wɔfrɛ no tundra. Ae. Ɛna ɔwusu bɛmpa. Saa maame no eh, Magdalene no mhm. na ɔyɛ obi yiri o. Ah, ne maame na ɔgyaa no no yɛwɔ ne yɛwɔ ne namba ne ne biribi ayɛ ah, dɛ. Mɛsɛn yi fa ase no nyinaa nkita yi. Yɛ ntwa ntorɔ nkyerɛ obi. Ah, na nka mi nim nka mi bɔ ne din. Mm. Saa sista no eh, Magdalene ɔtena akwatia line Kumasi Ɔhɔ ara na Owusu Bɛmpa ne nuabaa Abena nso so wɔ a ɔyɛ hairdresser. Sister Abena nso nwuiɛ. Maame, memfa ntwa wo mpoa, mesrɛ wo. Ni a koi sɛ ɛyɛ V8. Atuo kakra, yei akɔ Kwanrɔ pɛsteki. Mese Owusu Bɛmpa atuo wei ɛnyɛ wo size. Ɛyɛ yɛnnom sɛe na na ɔko gye aman no, mmarima tenten nkramofoɔ no a yɛ, yɛ, yɛsa kakapempen ne nyameduanom ne ɛ, ɛ, yɛfrɛ no sɛ tuantiinom ne ɛ, ɛ, Mahogany. mahogany ɛ, ɛ, ɛ, baako bi yɛse yɛfrɛ no kraman ayi Aye. mpakyɛw ɛno ɛna yɛde ɛ, ɛyɛ aduro na ɔwusu bɛmpa malt na ɛyɛ a wonom ɛna wonom eh, yɛfrɛ sɛ coke ɛnum eh, dɛ eti wɔn sɛ wɔn ani na eyiyi ba. na funu baako koraa sɛ ɛso kyɛn baako. amasa ah, amasa ah, eti eti ama oyare osisi mu oyere panyin ɔhwɛ ya wotumi ne ne mu wotumi ɛnfa ya eti wɔgya o mmaa n'ankasa ne ne ne n'otunu mu sɛ kɔmene fata ɛwɔ mu ne sɛ Mmaa no na egyae owu so bɛn paa, ɛnyɛ ɔno na ogyae wo ho. Because ɔbaa ontumi mfa yɛ a obegyaa wo. Ontumi ne ne nkɔmpam, ontumi ne ne nna obegyaa wo. Kɔmena, nti mepaakyɛw bebree, yɛde mo besi. Na yɛsi yɛdi owu so bɛn paa akyi a. adeɛ bɛkye. Yɛse yɛbɛhwe nsuo fra. Ɛna ma obi nso ɛnyɛ n'adwene sɛ ebia obi te akyiri a ɔdwen sɛ yɛde ne din pɛ sɛ yɛgye din anaasɛ ebia mma no ntwen saa. Nyame ɔse Nana Ɔkogye aman magye din deda. Obi retwerɛtwerɛ sɛ yɛde ne din no ɛyɛ daabi daabi daabi ɛnte saa. Ɛnam dua so na ahoma hunu so. Ɛnam obi so ɛna obi kɔduu baabi ɔwadu no. Ɔno ɔnam yɛfrɛ no sɛn. eh, yɛfrɛ no sɛ bishop eh, yɛfrɛ no sɛ eh, yɛ president former president ɔnam no so Kofoɔ. ɛna ɔde apagya ne din Ane. ɛnyɛ ɔno na ɔkɔhyɛ nkɔm sɛ chief ma mbɛwu Ɔyɛ ɔno a. na ɔno deɛ ɔno ɔ- ɔnsi obi kɔn Eh? ɔno kɔka kyerɛ yɛn sɛ roris bɛwu no na ɛnyɛ ɔno nso so ɛdin a ɔpɛ nti na Ɔno so. Asantehene. A Otumfoɔ Osei Tutu bɛwu no, na ɛno nso ɛnyɛ edin na na ɔrepɛ. Nti yɛpam kyɛw, obi ba Masa, wonni platform no no, so a, yo, Masa, Masa. memmɛyɛ personal attack. Oh, Masa, yɛ personal attack a yɛde bɛhyia no. Masa, ei, Masa, ei, nkɔ hɔ. Obiara a ɔbɛhyia yɛn. No ɔbɛka oh, papa wopɛ sɛ nnipa nyinaa ka asɛmpa fa yɛ dabidabidabida sɛ ɛwɔ ɔmo bible no ɔse nnipa nyinaa kasa ho yi a bie na yɛnhwɛ sɛ asɛm na yɛka fa ɔwusu bɛmpa ho no ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛnyɛ nokorɛ ɔno amu no ɔni ba ɔni yere wo a woka saa asɛm no sɛ wonim ne ba anaasɛ wonim ne yere a fa test yɛ anaa fa sɛn ne
Nni ba. Sister bena ɔmo te akwatia line ɛwɔ kumase asante man mu ɔnsu bɛmpa koraa ɔtenaa akwatia sofo line eh eh akwatia line hɔ kakra ansa na ɔba nkran yɛde mo besi Anaa wo number no na.
Zero five four eight Aane. Abranteɛ no a wo keka nsɛm no mepa kyɛw frɛ me nɔma no zero five four eight five eight five eight six seven ansa na obiara bɛ hete obiara bɛyɛ obiara bɛ trɛnde ɛnam obi so ɛna ɔma obi trɛnde yɛn yɛn nkɔbɔ korɔ no nfa ntrɛnde ɛna yɛn nkɔnom wii nfa ntrɛnde yɛbɛka nɔkorɛ yɛn nkɔnom tramɔ ɛnfa ntrɛnde ɛna yɛn nkɔyɛ yɛ frɛ sɛ mɛbu sɛm ɛnyɛ Jesus Christ na ɔde ne trɛnde ane nɔkorɛ paa Ghana Jesus
sarenko na ɛde ne baa ɛnyɛ saa ɛnam obi so nti obiara nam obi so ɛna ɛbɛpie nti sɛ yɛn nso yɛbɛfa ɔwo so bɛɛpa so ɛde apue a ɛnyɛ adeɛ a ɛnwanwa ɛna yɛn yɛpie dada amasa ah, wonim nana ɔkogye ama yaw ne nsin wonim ah, Hwɛ m'anim yie. Yɛfrɛ me Ɔsɛnkani Yaw. Ɛberɛ bi ne yɛfrɛ me Yaw Sɔɔ. Ɛberɛ bi ne yɛfrɛ me edin ahodoɔ bi ne yɛfrɛ me Action. Wonim, yɛn yɛagye yɛn din dedaw, yɛn nso yɛabɔ bra kakra o. Yɛn deɛ no yɛnyɛ de atɛ. Enti twa twa twa twa, Omanyɛ abra wɔ fɛɛ. Piaw!
Facebook ne. Yɛbɛda mo ase, Facebook mmeranteɛ ne mmabaawa, YouTube mmeranteɛ ne mmabaawa. Yɛda mo nyinaa ase. Mo a moba, yɛba mframa mu sei a, mo nso moba mframa mu. Abraham Oshei, meda ase papaapa. Common Sense Family, meda mo ase sɛ mo nso mo share. Mo share ne nnu Owusu Bɛmpa nkyɛn. Abraham Oshei, share ne nkɔtɔ Owusu Bɛmpa, w'adamfo, na ma ɔmmɔ ne ho mmusuo mmɛhyɛ nkɔm. thirty first night ɔbɛhyɛ nkɔm a ɔnhyɛ ɔno ankasa ne deɛ ɛna ɔba a ɔbɛware no na ɔbɛwo ama no ansa na wawu anyɛ sɛ ɔwu a n'asoɔ no ɛbɛgu me wokafoɔ nana hemaa ama gyabaa ɔno so ba mframa mu dedeen
na ɔno so wɔ mframa no so ɔsu bɛmpa na mukorɔ san pɔ ne ho ɔsu bɛmpa so mm.
igwe nso pɔ ɔno nso pɔ

Bɛrima bi a me me yɛ den nyinaa me deɛ metumi fa yɛ o ɛyɛ bisa no na maa fa yɛ.